yekuti tikwanise kuita basa iri nefunga akatisapuraya material tinokwanisa kutora mwedzi one iseed block inenge yapera in the true spirit of muonera pamwe chuma chemuzukuru The community has come together and is providing labor in every form in order to come up with infrastructure needed for early childhood development. Taona kuti sewana vechidiki tichiri kubereka kuti vana vedu vaone kudzidza paECD block tikati poromisana kuti tinobatsirawo kuchera mvura nekukanya dhaka. Isu semadzimai tiri kufara nekuda kwekuti honorable wedu akatiitira chiitiko chakatifadza semadzimai. Tiri kubatsira kuti dai taitirwa chinhu chedu chiri panapa zvakanaka kune mhuri dzedu dziri kukura e, achitibatsira zvese. Ini ndakasununguka kuvaka ECD block nevamwe wangu nekuti tiri kugadzira nhaka yevana vedu wamangwana vachichabara The headmistress of the school applauded the construction of the block as most of the structures at the school are now old. Kufarira basa riri panapa rikuitwa panapa ibasa guru pamusana pekuti zvivakwa zvedu zvachembera asi tiri munguva yakadaro takavimbiswa kuti tibatsirwe kuvaka ecd block redu nahonorable tinoda machakairo when the constituency talk team visited About two blocks had had their roofs blown away and a teacher's house at the primary school and another block at the secondary school. Pala apa patonyanya kushata nekuti mhepo iyi hatichazivi kuti ndiyo yemacyclone here takayarwa nemhepo musi wa 21 october ikarova block one by two classroom block iyo eh, ikabva yanorova imba huru iyo yatinodaidza kuti langest house yakabva yarova nemhepo ikatakurwa pakati payo pese takakaruka zve musi wa 28 october just a week after block iyo rakabva rarohwa pakati apa panumber two ne 11 akakwachakugwa zvakare saka dambudziko iroro takambofambawo kune mahardware vanosaplya zvinhu takaona kuti mutengo wacho wezvinhu zvingadiwa apa wakakura unosvika kana ku 200 000 rtgs mhepo yakasimudza marata mamwe aiti unokandwa pabhuloku repaseri vana vakapinda dambudziko saka iye zvino chati tisina elearning space saka taikumbirawo rubatsiro rwunoita tigone kupfirira dzimba dzadai kupazwa idzi tine toilet zvakare imwe yakapazwa pazasapo yakatururwa zvakare marata at st margaret chigodora honorable machakayo is helping in the construction of another ecd block with the work already in progress
pari zvino izvi mafoundations akatoitwa nevabereki matombo ari kuunganidzwa jecha riri kuunganidzwa zvakare saka iye kana vabereki vaunganidza zvese iye achayaona obva atiunzira simende kuti tiwane kuita first stage yeslab shells and empty holes The legislator has adopted a number of learners at St. Barnabas, Chigodora, as well as Makanda schools. He is paying for their tuition fees and buying school uniforms and books. MP ndongoatenda kwangondibhadharira mari yeschool fees ndakukwanisa kuenda kuchikoro nevamwe zvakanaka ndinodzidza. Ndakanzwa kufara pavakandibhadharira school fees. nekuti vabereki vedu vanototambudzika zvikuru ndakafara pandakabhadharirwa school fees namp nekuti kumashure uku zvava zvichinetsa kuti ndibhadharirwa school fees ndoda kutenda hangu mb kuti ari kundibhadharira mari yechikoro ndinokwanisa kuenda kuchikoro nevamwe The headmasters of these schools welcome the development and thank their legislator for his big heart. Tine vana vedu 15 vari kubhadharirwa nahonorable Denmark. Vana vazhinji vacho vari pagrade 3 nevaviri vari magrade 2 kureva kuti 13 vari pagrade 3 then 2 vari pagrade 2 our mp paid 400 dollars eh, paying 10 dollars for each of the students who was in the choir the choir was made up of 40 pupils and they all benefited. St. Joseph Mzverengi Secondary School in Ward 8 has also benefited from Honorable Machakare's open hand and he assisted in the construction of a classroom block with cement, timber and iron sheets. Pakutanga taidzidzira kuprimary, ezvino tava kudzidzira pachikoro pedu. Block ravakativakirira rinohauza mapfumo 1 mapfumo 2 zvinobatsira izvo kuti vana vedu havachakwanisa kudzidzira panze kana kuti vamwe vari panze vari muclass kana kuti vamwe vari muclass vamwe vakamirira kuzopindawo muclass vese vakwanisa kudzidzira maclassrooms. However, the young school still has a lot of challenges which they want their legislator to address. MP vedu eh, tinoti dai vakwanisa kuti vati isiro madesk maclassrooms nemabooks mabooks edu akashomeka zvekuti vanhu vari kutambudzika kunyanya kuchirungu kushona kwekuti mwana anofanira anga achiita comprehension but haana book racho ndoda kuita comprehension muscience medu hamuna machemicals akakwana zvakare

they ended up with different results. A group of women in Chigondo area of Wedza South known as Kushinga Group is still reaping the fruits from this initiative. MP wedu vachiri kukambena vakatipa huku segroup saka tichifidha huku ezvinezvi tane group rechi4 tichifidha huku patakapiwa huku naMP vakatipa huku nechikafu zvese nemushonga wadzo dziri huku 50 saka yezvino nokuoma kwezvinhu takamboti tengesei huku dziri 50 kudaro zvinhu vatasvika zvakwira vatahodha futi dzimwe 50 vatasvika futi zvinhu zvakwira vatadzikira vatazohodha 25 saka izvino zvino kugonawo kutengesa nokukwidzawo zvinhu zvedu nokukwidzawo huku dzedu taane nhiyo dzedu dzataatwa last week 50 dzatiri kungofamba nadzo tiri mukushinga gurupu imomo tiri kukwanisa kubhadharira vana vangu mari yechikoro tiri kukwanisa kungowanawo zvikafu pamba ezvino izvi kuno kune drought saka zviri kutibatsira kuti tiwane kudya mumba chibhadhariro vana vedu school fees the jecha family also embraced this initiative and are now rearing over 250 indigenous chickens and over 65 guinea fowls honorable machakaire donated over 20 bags of cement and roofing material for them to build a bigger fowl run wavariro yedu iri kuda kuti zvinhu zvedu izvozvi zvidai taigona kuti zvifambe zviende mberi tataurawo namp nebasa redu ratiri kuita takaona kuti tega imwe nguva tinogona kunge tine pari kutiremera mp vakasvika pamusha pedu vasvika pamusha pedu ndokuona kuti basa redu iri vanotibatsirawo kuti tigone kusumudza chirugi chakati kurei saka vakatipa marata vanoti pakati pasimende vakatipa waya yekuti tigone kufenza chirugu ichocho saka vavariro yedu iri kuti kana isu tafenza hataya zvese izvo zvaitwa zvapera tiri kuti dai tagonawo tapinda mukomandi yekuti titore huku dzekuramba basa redu tichigona kuita kana mabhurera nehuku dzechibhoyi idzodzo neanga basa redu riende mberi tisagumire ipapo kune vanogonawo kudzidza kuti vaonewo basa ratiri kuita tinge takati wandei tigone kuita basa remaoko Mr. Jecha added that this project has supplemented their income and has also improved their diet. Mhuka shiri dzitodzidira kuti zvinhu zvinogona kudya free range zvisinganyanye kupiwa chikafu chekutenga saka tinovimba kuti pamusha wa hapazogarika pasina nyama kana zvimwe zvinhu zvekudyawo uye kuvaraidza zvinotivaraidzawo tichiwana basa rekuita The culture of receiving handouts needs to be dealt with once and for all, as some of the women who receive these chickens did not even go beyond the first batch isu kuno kuhanje district chokutanga chatakaitirwa navatinimaki takapiwa huku zvichinzi muvhireji rongai magroup muite 10 10 tikupe huku saka takapiwa huku dzedu dziri 25 pagroup nechikafu chese starter finisher saka isusu nekusaziva takabva tadya huku dziya dzichingokura nenhamo yedu yekusazivawo nyama takadya hatina kuzoendera mberi neprojekti zvakabva zvagumira ipapo nokuti takazoshaya mari yekuti tienderere mberi kuvavarira group in goneso ward comprises of 22 members and is involved in horticultural activities seeing the zeal of the people honorable machakaire chipped in to assist this group honorable machakaire vakatibatsira newaya nemapango masidzi echibaga vakambotipa nemafertilizers namanje mamwe mafertilizer acho tinawo tikutotarisira kuti tikutogona kuramba tichingoashandisa ndo zvimwe zvezhinji zvavakatibatsira nazvo izvozvo the people are already benefiting from the proceeds of this garden Zvirimwa zvatiri kurima muno mugadheni zviri kutibatsira pakutsvagira vana mari yechikoro, mari yekuchigayo, mari yesipo zvekuti tiyamurikane semadzimai okudzimba kwedu zviri kutiitira nekuti pari zvino izvi mushairo wataiita zvaazviri nani hatichanyanya kushaya hatichanyanya kutambudzika nekuti taakuzviitira tichitengesawo zvinhu zvedu zvatinenge tarimawo However, this project is now being affected by the dry spell as their water source is now running dry. Dambudziko guru ndere mvura zvekuti dai kuri kutoti mvura iri pana apa tine posheni iyo iyo yange ine making onion iyo haisina chinhu iyi asi ine makomba takatoti vanhu itsai makomba yekuti tidyare chibage asi nokuda kwokuti dambudziko remvura ndo ratasangana naro pataa tiri kuchera ndofunga panoita kana kuti 100 e, meters kuenda 100 meters kudzoka saka ipapa apa pane dambudziko guru rekuti unogona kumuka mangwanani woona tumvura twai tushoma shoma hapasina mvura saka dambudziko chaiyo chairo riripo harisingavave udyi asi dambudziko riri panapa nderemvura tashota mvura bedzi tiri kutewo dai onarabho vagona kutibatsirawo nokucherera zvibhorani taitawo mvura yekuti tiridze nokuti kwatotora mvura kwacho yaoma kusisina takutoitora kure munzverengi irrigation scheme in ward 7 was also assisted by honorable machakaire to boost productivity in the scheme mp vedu vakatipa mafetrize vakatipa waya 3 bundles zvinhu zvatakapiwa izvi zvinotibatsira mukurima mafertilizer takapiwa matopu tozoti waya inotibatsirawo kugama mombe tatisina waya rimwe divi ah, irrigation kubva pataitanga yakatipedzera nzara munharaunda nesu vacho vari mukati vamwe wekubhadhara vana zvikoro The local leadership is happy with what the legislator is doing for their area as he is now fulfilling the promises he made during the run-up to elections. Mukomana uyu tino machakaere munhu watidanoshandika naye ende munhu wataka ari kuita zvimwe zvinhu zvakawanda zvaari kutiitira muno mudunhu zvatisati tamboona kana mama MPs ese akanga ari mumashure meso eh, zvaakaita zvakawandisa zvekuti hatigone kuzvitsanangura kubva kumagadheni kumadzimai kuvarume zvese anosanganisa kuti isusu semadzishe anoti hakuna chaanoita asina ange atizivisa kuti eh, toda kuti tiite chakati anotanga ati zvisa ingava misangano kana kuti zvese zvaanenge aida kuti agozounza mudunhu anotanga ati kuti zivisa madzimambo anovarisipira semadzimambo vadzire nzvimbo dzavo eh, zvaari kuita zvose eh, munhu akanga akaporomisa aiporomisa zvaaiporomisa kuvanhu nguva yaikunge aida kuita zvemaelections zviya asi ndo zvaakuchitera izvo zvachiita achiteera zvaakanga akapromisa zvese ndo zvaari kuita saka munhu ari kudzoka kuvanhu sekupromisa kwaanga akaita kumashure kwese
we take another break when we return we continue to explore wedza south

Pano patiri pamba pemumwe mudzimai anonzi Priti Mudoti ane vana vashanu ndo paanga achigara kusvika kuuya kwakaita MP vedu vaMachakaire vaona kuti magariro ake haana kumira zvakanaka kuutano hwake nepavana vaanogara navo saka vakaofa kumuvakira imba inove yatiri kutanga ine zvidhinha zvaungana simende yacho yatovepo tangomirira kuti tigadzirise zvimwe zvishoma zvasara timuvakirewo imba yechizvino zvino yasara e, kuti awane pekugara pakanaka A family in Chivaka village had their house destroyed by the strong winds of Cyclone Idai. Itakanga takatongorara imo mumba muno. Kuri kuseni musikana wangu akamira pano pakati ah, mama mvura yakuita izvo imba yatsemuka. Yatsemuka saka ndikati izvo izvo zvekuti uvhunduka izvo zvindi andisina tira sekuti imba ingete se ingatsemuka. Pandakasumudza musoro ndikutaona ah, imba yatenga kutsemuka nerutivi urwu. ndizotarisa kusaidi uku ndione yatsemuka saka ndakakwanisa kungobuda ndichingoti vana vangu budei budei ngatimhanye ngatibudei panze but angobuda mukati mechi memba mbeme saka kubuda kwatakaita kwekwe yakabva yarutivi urwu rwekuzasi uku ndo rwakadonhera muno mukati uku urutivi rwekuku rwakadonhera kunze uku ndopandakazotsvagawo vamwe vanhu kuti vasvikondibatsirawo vazokwanisa kuburitsawo zvimwe zvinhu zvanga zviri mukati mechi mukati memba iyoyi saka takazvikwanisa kuzviisa mukitchen umu ndo mandiri kutogara ndiri nevana vangu vatatu nemwana wangu mukomana ari kunyora form four saka tinongorara muimba hwane iyoyo The legislator has vowed to help them reconstruct their house and has given them five bags of cement. MP vakatipa five bags dzecement ndo dzatichabatsirika nadzo pakuvakisa imba iyoyi. Uncontrolled fires also struck a family in Ward 7 and destroyed their houses. The legislator moved in and helped re-roof their house. Tisiri pano saka taazongofonera watatiri kwachita taenda kwatata taenda kunzi uyai kuno vatasvika tikasvikoona dzimba dzangoti ndondondo dzese hembe dzese zvinhu zvaive mosvese zvakatsva zvese kusati taangombira semaiti mira taingotaina tisina kana hembe kana chii kana chekufuga pasina pakatsva imba vakatibatsira nokutenga huswa nokupfirisa dzimba idzodzi dzinge dziripo izvizvizvi ndozvavakatibatsira nazvo mp asi vangu pane chiwandidzo yekuti vatibatsire kuti chagadzidza dzimba idzi kuti dzinake kuti muzenge muchipindawo mudzimba dzakanaka saka ipapo tinototenda kuti wakatotibatsira because ezvo tingorarawo mudzimba idzodzi this family literally lost everything in the inferno and is still in need of assistance not only from the legislator ngada yekubatsana nacho chekuti padzimwe dzimba dzedu dzivandudzikiwo dzitemba kwadzo nezvekufuga nezvekudya chikafu fertilizer yedu yakachiramba yakawanda driven by the will to represent the people the councillor moved in and assisted the family to get their documents which included birth certificates and national IDs. Mabhethi takazobatsirwa nakansira takaita notoiswa mabhethi kuhwedza nakansira ipapo wakatibatsira saka zvimwe zvinhu zvikuzoti toda kuti tibatsirwe pamwe pekuti wozokuzodya mumbamo nezvekufuga ah, zvinhu zvavo zvakatsvira mumba zvakawanda Mobility is key in one's life, and Honorable Machakaire has donated wheelchairs to the people of his constituency, and this has impacted greatly in changing their lives.
Wheelchair iri kundibatsira chaizvo. Wheelchair iyi ndandisitorina. Nditori munhu ari kutotambudzika asi nekuburikidza newheelchair iyi ndakukwanisawo kuzvifambirawo pache zvangu ndichizviitirawo mabasa angu. andinoda kuita pamba pana
ndezvipi zvimwe zvamungatarisire kuti mungade kubatsirwa nazvo kubva kuna mp wenyu ini ndiri kutarisira kuti de mp andibatsirawo nemaprojects akaita sei sekuchengeta huku kana kuti mbudzi tikwanisewo kuzviraramira death is never prepared for Honorable Machakayo tries to assist people in his constituency whenever a funeral occurs. Ndikuda kutenda MP wedu wewedza South constituency nekundibatsira kwavakaita padambudziko ramzvadzi yangu. Ini ndakaenda kuna chair lady wedu wemayouth akanondipa namba dzaMP vakandibatsira zvakare kuti unosvika kuti tione mp ndakatsanangura mp vakandibatsira kurapisa hanzvadzi yangu kuzvipatara zviiri mount st marys nemurambinda zvadaro akaramba achirwara kusvika pakushayika pakushayika mp vakandibatsira nebox vakandibatsira kubvisa berial order yehanzvadzi yangu vakandibatsira kutipa traki yekuenda nemwana kumba kubva kumochwari vakatibatsira zvakare nechikafu kusvika rufu rwapera vakazodzoka zvakare vakazotibatsira kunyange panyaradzo pakanga paungana vanhu patinoti paya pekupedzisera chirongwa chekuchema munhu saka ndoda kungotenda nekuti kubvawo ndichikura mamps atakaona ava vakandibatsira kusvika pachidanho chepamusorosoro That's all we had for you in this episode of Constituency Talk.